Thobela. Ke a le dumediša, ke a le lotšha, ke re mošate go se moya ka Doctor Mmakgabo. Ke rata go amogela le ba e le gore ke mathomo ba tsenang mo channel-eng ya rena. Gomme ke kgopela gore le re ge le ipshina ka taba tše ke le tshwaretšego tšona, le gopole go subscribe-a, le like channel ya rena le kgotle notification bell yeowe gore ka mehla ge ke uploada le kgone go tseba le share le di-videos tša rena le batho ba e le gore la ba rata ke a le leboga le kgone ke rata gore re bolele ka bolwetši ba di-piles bolwetši bja di-piles ke try o nyaka ka sepedi rona di-piles ba re ka di bitšang ka sepedi but a se kgone o ka e kereya mare ke tla leka go itlhalosa gore ge ke bolela ka di-piles ke bolela ka eng bolwetši bja di-piles ke o kgwetše o tšwele ke gore ke sort of dišo ke sešo se sengwe se segologolo a se sešo se e leng gore se se tšwa boladu goba se a se a se a se a se a se a phutla sa tšwa boladu ae, ke sešo se le gore se phela se le gona. Se ka ba gona sa fela se okobala sa ba gona sa okobala akere. And then ke sešo se e leng gore se go tšwa ka mola morago ka mola mola se bonong le tla ntshwarela ba ga gešo ke nyaka go le kwešiša gore ke bolela ka eng se tšwa gona mola se bonong akere.

ke phomotšeng ka yona ge e le gore ga o šišingwe obviously a ona motho e le gore o tla ke šišingwa o ka šišingwa matšhila a motho mo mara a go obviously o ka sa šišingwe gore o thoma kwa bohloko ona mola gonyo gore o bone gore ke tsona di-piles ka nnete and-e gore o bone gore o ka re di feteletse jaanong ke gore di wese jale nko checke tissue ela o tlo kgomana e tswa madi madi a ona a tswa ka mo morago ka moke Di-pearls-e gantši di cause-a ke dijo, ka mehla di cause-a ke dijo tše e le gore re a di ja akere. And di cause-a ke dijo tše e le gore ge o di ja dijo tša nako di tlo dira gore o be le go bipelwa o be constipated. Kudu ntwa go tshwana le borotho, borotho bo bošweu bo ntšha di-piles-e at least bola bo bošweu ba go ba di-slices bo kaone mare bo bo bošweu ba go se be ba di-slices a dikota a di-piles fela. Okay di kgotsa ke dijo, dijo tša go fapana-fapana. Dijo tše e le gore ga o ka di ja o ka kgotša le go di utlwa gore o be constipated wa kgotša le go ba constipated goba mohlomongwe o ba wa bipelwa for nako e telele mo e leng gore o ka kgotša e le gore o kgona go tšea matšatši a mantši o sa ye toilet o sa ye go dira number two. O kgotša go kgona go tšea bo ma three days to four days then ke bothata ka tshwanelo re swanetše re je dijo tše e le gore at least every day re kgona go wa toilet ra dira number two mare ka baka la dijo tše re di jago re feletša re palelwa ke go ya toilet every day so re feletša ebile go tše le gore motho o kgona go dira number two yage maybe after bo three days after four days then ke ke bolwetši nthowe ke bolwetši ka gore dijo tšela re di jago di tlala ka mote a kang di lo šilega mare di swanetše di tšwe Jwale ga di sa tšwa, ga di sa tšwa di ba gona di tlala ka mo teng ka mo ke ka marastamax sa rena and then di cause yona constipation mo e leng gore um go setse ka kgotsa gore o tshwenya ke constipation go botlhokwa gore o fele o šomiša dilo tsa go tshwana le kore di kore dilo tse le gore o kare go di go dipilisi e ka ba dipilisi e ka ba ntho e le gore ka enwa dipilisi tsa tshwana le di-luxa a kere tse e leng gore o tla enwa pilisi ya yona then ya ya berekiša teng ela and then ntho tshwana le spate le yone fela e thuša ka gore e ntšha matšhila a le ka mola and then ntho tshwana le mmeleke fresh milk fresh milk ge e le gore o tshwenya ke constipation le yone e ka o thuša gore e, e dire gore tengela e bereke gabotse o se ka kgotse le gore kgona o ja boma three days o sa ye o sa ye ntlwaneng ya botshwela mare di-pilse di-painful di bohloko not gannyane di bohloko

So ya ra gore ge o ka kwa e le gore tshwetše thoma go tshwara and then wa change diet ya gago wa leka go ja dijo tše e le gore ga di ga di nape dikgosa di ka se o dire gore o be o be constipated o ka thušega kudu okay um motho o tlo tseba jwang gore o na le le di-piles o na le bona bolwetse bo ke ba di-piles o ka kgotsa e le gore ka mola morago ka mola sebonong go phela go tlhotlhonya go le bohloko go le itchy o tsebe gore ke tšona di-piles ene o ka kgotsa le gore o na le ko re go ruruga goba nka no re sešo gana mola gaufi le mola re dira number two ya rena o tsebe gore ke yone piles nteowe di gona ene gantši di thoma ka mogare ko re tšhela tšwela ka montle go ra re ka mogare ke tše dintšhi goba ke tše digolo ka mogare then that's why bona di tlo feletša bile di tšwela ka ntle and then that's why go shapa number two di dirang a kere o a gapeletša jwale gore number two e tšwe and then go gapeletša ke eng di gare di a kgobolega a kere ge di kgobolega then ke gona e le gore tlo kgotšelo di thoma go tšwa madi gana mola and then go ka kgotšele gore o phela o e kwa pain go phela o le bohloko around gana mola re shapa number two ya rena gona o no tseba gore ke di-pain ke setse ke tlhalositse gore o kgotse go setse o dula fase o ikwa bohloko kudu o sa kgone go dula gabotse o ba um uncomfortable go sepela le gona a kere go sepela then ke gore di a sefana ka bosetšona and then o kwa bohloko and then ka ke šetše ke boletše wa kgotšele gore go ya o shapa number two ya gago go phumula ka tissue tissue la e na le madi then o tsebe gore o na le bolwetši ba di-piles okay and go na le ka tsela tše e le gore ka treater di-piles ka ona ka mo gae like di sa thoma a kere pele o ka tla wa re re ke ke temele doctor okay go rata o ka no thoma le mna doctorng goba sepetlele gore ba di-treate sa le ka pela mara go na le ka mokgwa le gore o ka thoma o di-treater ka ona o sa le ka gae ya mathomo e tlo be e ne laone gore tlogela go ja dijo tše ntsela e le gore di causa yona constipation e ja dijo tše e le gore di tla dira gore teng ya gago e bereke gabotse o se ka phela o bipetšwe okay um ke na le mi um nka no recipe tše tharo ba mohlomongwe mehuta e meraro e le gore o ka e šomiša go setse e le gore di-piles tše di thomile go go tshwenya ya mathomo ke na le um ba e bitša milk banana mixture ke meleke le panana la gopola mele ke bolela ka pele ke bolela ka dilaxa le nto tshwana le meleke gore le go no nwa meleke fela o tla o thuša gore teng ya gago e seke ya ba too constipated constipated ko re kwa setse o bipetswe at least ge e le gore mohlomong o ka seno dilaxa o tšhaba diphilisi at least e kry-a fresh milk kry-a fresh milk o nwe o nwe ona o mo tla bona tla kwa teng ela o tla kwa setse bere ka o tsana fela e ga re dirang e ntšha matšhilele ka mo teng ka mo gore dijo tse dingwe go tlo dija then di kgwetse ka mo teng ka mo go le gabotse di kgone go šilega gabotse di kgone go tswa gabotse le tsona di seke tša go gobatša okay milk but ah, okay milk banana mixture yona re tlo re tlo e prepara jwang Okay, go nyakega komiki e tee ya mmeleke. Go nyakega banana e tee ye le gore e butswitše kudu-kudu. La bona ile e sotse e butswitše ebile o ka re letlakala la ona ka moo ka re le na le bontshonyana or two brown brown brown brown ya yeah. go nyakega yona ele ge e le gore banana wa se butswe gabotse o ka itša wa e lokela ka ra plastic goba nako ngwe o ka itša wa e lokela ka fridging go ka itša wa e lokela ka fridging e sa tlo butswa ka pela pela e tla ba ripe gore kgotso ka re motlho mongwe e ya go bole mara se bole e botsitswe kudu-kudu and then o tlo tšea banana ele ya gago a kere and then wa e mesha gore wa e kgatla-kgatla ka something o e dira gore e be soft o tshwana setse re dira re re mesha eh, di-potatoes matsapane le yone wa e dira mokgono la gore e be soft soft soft and then wa tšea banana yela wa e tšhela ka ra bowl

O ka una forogo, wa una mosegare, wa una le thapama goba bošego. E tlo ona eh, mixture o o sa tlo stopa eh, yona pain yela kore o tla dira gore di-piles tsela di se ka tlhola di sa ba botlhoko and ebile at least e kgona gore di di boela ke ke sešo sela se rurugile sešo sela se thoma go boela ga se sa o koša botlhoko and ebile ona mixture onola o tlo go thuša gore um Number two, o kgone go e betha gabotse. O sa tlhwa sa ba constipated, o kgone go ya toilet, o ke thuše, gomme matšhilale a tšwa ka moteng ka moke. Ga e tšwa, and then piles tšela tšona di dirang, ona mix tšela o dirang, o dirang, o fodiša tšona di piles tšela. Ruruga mola gwa sepela. okay number two tsela e ngwape ya bobedi e le gore o ka e ka o thuša mohlomongwe go tloša di-piles tsela goba mohlomongwe go di gore di be kaone di di di di di seke tša go batša kudu re na le um mixture ba bitša gore ke mango seed powder mango seed powder mo go nyakega um dimengo tše four tše e le gore di botswitše kudu kudu kudu di very very ripe like o no tshwana le banele ne ke bolela ka yona ka pele o tlo di tšea um dimengo tšela tša wa di tlhatswa wa fetša wa tloša matlakala a tšona ka mo ntle and then go seno tloša matlakala ale a tšona wa tšea matlakala ale wa beya ka mo ntle um mo letšatšing gore matlakala ale a kgone go oma mola matlakala ale a omile o a tšea o tsena le yona ka ntlong gomme o ka grinder go na le grinder ka mogae o ka šomiša yena go sena yena šomiša ntho e le gore o ka o kore o ka o ka setla a šala a le lerole botse go nyaka gale go nyaka gore eh ona matlakala a we a be lerole that's why re mo ke go botlhokwa gore at least o be le grinder for o kgone a kgone go o kgone gore a be lerole o tlo tšea eh, powder yela goba lona lerole lela la mango seed a kere and then wa tšea wa tšhela ka ra lebotlolo and then eh, go seno tšhela ka ra lebotlolo and then lebotlolo lela tshwanetse o lebje mo kheleng gore go cool a go fiši a go tonye kudu go no ba cool a cool place maybe somewhere ka mo ntlong mohlomongwe mo fase o se ka lokela ka fridging and ebile o se ka bja mo e le gore letšatši le a tsena bja mo e leng gore mohlomongwe kore like a ke fase mo samenteng a ke re tla ba o tšhetse ka gare ga lebotlolo la gago then o bja mo fase mo samenteng samente se a tonya le ge letšatši le ka fiša kudu mare mo samente o tlo no kgomane le gore ka mo ntlong o tlo no kgomane le gore kore go khulinyana go monate so um o tlo re every day wa tša wa ja teaspoon tše wa kuma teaspoon tše pedi tša lona tša lona lerole leue gopolo gore ke lerole la le le gore le dirile ka eng ka matlakala a mango wa kuma lerole leue gabedi ka letšatši everyday frogo le everyday thapama goba bošego ka nako ngwe ka tša lerole lela la gago wa tšhela ka re ga komikinyane e nnyane or baole e nnyane and then wa tšhela honey wa tšhela honey a kere and then ka ka ka teaspoon and then wa mixa wa fetša wa ja ka nako nngwe ebile o ka tšea o ka tšea lona le role lela o le tšhetše ka ra komiki or bao le uwe wa tšhela teaspoon e tee ya honey wa tšhela le mmeleke then wa wa hlakantšha akere and then wa kgona go ja lona le role lela le go ka tlhoka honey mara wa tša le role lela wa le mixa le mmeleke wa fetša wa nwa okay tsela ya boraro ye e leng gore re ka e re ka e re ka e latela goba re ka e šomiša ye e le gore e ka kgona go fodiša tšona di-piles re le ka mo gae goba go di okobatša gore di seke tša ba bohloko kudu ke ge re tla be re dira um mixture re bitša gore ke radish juice di-radish ke dijalo ke sejalo se e le gore se se mela ka mofase ga mabu and then sa ntšha um um bo green-nyana mola o ka nna wa re kore sa ka mo godimo ka mo se tlo ntšha o ka nna wa re spinach matlakala a sona o ka nna wa re spinach and then yona radish go ntšha ka kua fase ga mabu um ka ka colour go na le tše di red-nyana gwa ba le tše di white jwalo le jwalo ka mmala wa tšona go e lebeletše o ka nna wa re beetroot. ga beetroot maona tše dingwe go tše no ba tše di sese tše di telele o ka nna re carrot mara go e lebeletše o ka nna re beetroot ke radish ba di rekiša ka mo dishopong o ka e kry-a gomo o tlo e tšea wa tšea tše pedi wa di tlhatswa gomo wa e tšea wa e sega ka bogare go seno e sega ka bogare and then wa tšea bowl ya gago a kere goba komiki yo le gore o nyaka go e šomiša wa tšea um yona radišela wa e squeezer wa squeezer wa ntšha meetse le ka kua gare ka mogare ka mokhi e na le kore ke redinyana eh, boredinyana bopinkinyana something like that and then eh, eh, kore ke ntho e le gore ya jewa mara e bithanyana e, e, e ya kgalakgathela o swetse go ija a kere and then wa tša meetse la yona wa squeezetša ka kua gare ga baole ya gago goba kara komiki ya gago and then wa tšea half a teaspoon ya honey wa tšhela ka kwa gare ga mixture ola wa radiša then wa fetša wa o mixa wa mixa and then go fetša o mixa mola le yona ona metsinyana ale a kere and then a e tlo ba mantši e tlo no ba metsi a le tlo no ba mannyane wa sepela wa ya toilet go fihla toilet ya gago o tša tissue ya sekono wa ithapiša ka meetse and then wa ke phumula gana mola re shapa number two gona e le gana mola e le gore go tšwa go tšwile tšona di-pies tsela tša gago and then wa di phumula pele o swantse o di cleane go fetša o di phumula mola and then wa tšea um ona mixture ola wa radish juice la gago e le kopanego le ntho le honey wa e tšea and then wa tlotša wa tlotša gana mola e leng gore um gana mola re shapa number two gona gana mola e leng gore di-piles di tšwile gona go mo tla bona o tlo mix o tlo thuša o tlo dira gore piles tšela sa tla sa ba bohloko and ebile o tla dira gore di fole ka pela ruri ka mola ga di-piles o tla tloga ke tsela tše tharo tše e le gore ke le tshwaretše tšona tše e le gore re ka kgona go go treat go treata di-piles tša rena re le ka mo gae go bona o di treata gomme di sa di di di sa fole go bohlokwa gore o ye tleliniking ya gago goba sepetlele goba docteng gomme bona ba tla go operator tšona ba tla di tloša ba ya go šomiša metšhini ya bona ba di khatha gomme tša tšwa mo go wena mara ntho ya bohlokwa ke gore go thoma bona re di gona um le ka go ja dijo tše e leng gore di ka se dire gore o phele o le constipated gomme ka, ka tsela yeo o tlo kgona go kry-a thušo ke a le leboga